Әйттем бит. Татарларны кызыксындырган актуаль темаларга аралашу ноктасы. Җиңелчә, дусларча, татарча. Сәлам, дөнья! Бүген әйттем бит подкастының чираттагы чыгарылышы. Бүген бездә иң шәп кунак. Ни өчен иң шәп кунак? Чөнки безгә беренче тапкыр мин дә катнашыйм әле дип яздылар. Мондый кунаклар күбрәк булсын дип кичә дә уйлап куйдым. Хәзер регалияләрен дә санап китәм, э, хәтта язып куйдым. Димәк, бездә кунакта аспирант, эшмәкәр, Һәм нибары даһи, миллионер, плейбой, филантроп Азат Кашапов. Әйе, сәлам. Минем өчен үзем турында блогер дип әйтүем уңайлы түгел дип әйтимме соң? Калганнары нәрсәдер дөрес, нәрсәдергә мин барам гына. Көн саен укысаң сүзләрне, шуңа килеп җитә дип. Бар бит шундый сүзләр. Мантра дигән дә бар, бусы мантра булмый инде. Шундый нәрсәләр инде.
Тагын бер язылмаган мәсләгең турында сөйләп китик. Мин Азат Кашапов дигән исемне ишетә башлаганда, аның янында сәяхәтче дигән сүз тора иде. Әйе, соңгы җиде ел арасында 20 елдан күбрәк илдә булганым бар, күбесендә яшәгәнем бар. Мәсәлән, Кытайда ярты ел, ярты ел Польшада, ике ай Индиядә, һәм инде булса бер ел Япониядә һәм э, Америка Кушма Штатларында беренче тапкыр булганым бар. Work and Travel программасы буенча э, шундый менә тулы э, җиде ел Үтте. Соңгы ике елда бик күп илләргә барганым юк. Студент булганымда еш сәяхәтләргә чыгып киткәнем бар. Минем өчен бик кызык, чөнки студент булганда син башыңны бәрә-бәрә укыйсың, анда кадәр сәяхәт итү түгел. Әле, мәсәлән, чит шәһәрдә укысаң, өйгә кайтып килү дә бик сирәк эләгә. Бу нинди сәяхәтче студент? Мин Күп дусларым, мин үзем дә шулай дип сәгатькә киткәч, төрле илләрдән, шәһәрләрдән килгән студентлар белән укыгач, дико не звучит минем өчен. Һәр студент, мәсәлән, мин Казан федераль университетында укыган идем. Безнең университетта шундый программалар булды. Студентлар обмен шундый ясый ала. Киләсең дә специальный шәхси отделга һәм инде анда сиңа төрле илләрне тәкъдим итәләр. Мәсәлән, син Польшага очып китә аласың, Америкага. чыгып китә аласың, Европаның икенче илләренә, Азиянең икенче илләренә чыгып китә аласың. Һәм синнән сорыйлар, нәрсә син беләсең, нинди телләрне беләсең, инглиз телен беләсеңме яки икенче телләрне, э, синең академ уңышларың нинди? Һәм синең белән бәлки интервью ясыйлардыр, бәлки ясамыйлардыр, бер илдән илгә карап. Һәм синең шундый опция бар инде, чыгып китергә. Менә мәсәлән, әйтүемчә, мин өч тапкыр чыгып киттем, һәм инде икенче төрле ул work and travel, үзем сайлап, үзем программам буенча шулай ук йөреп килдем Америкада да. Бу минем инде әйтүем, һәр студент шулай ук сәяхәт итә ала. Һәм инде менә бу без теманы, сәяхәт теманы күтәрдек, чөнки бу бик актуаль тема дип уйлап торам үзем. Студентлар өчен шулай ук шәхси актуаль, чөнки безнең бу елда сәяхәткә китә торган илләр зәрде, һәм инде менә бу ситуациядә нишләргә, барырга микән сәяхәткә, бармаска микән дигән шундый сораулар Туа миндә бу сорауларга җавабым бара кирәк синнән бу теманы күтәреп, ничектер аны сөйләшеп, бәлки кемгәдер кирәк булыр бу җаваплар, сораулар, безнең уйлар, бәлки кемдер тыңлап, шулай ук сәяхкә безнең кебек чыгып китер. Бик сәер сорау бирәчәкмен хәзер, ничә яшьтә загран паспорт ясала? Хәзер әйтәм, 2013 нче елның 9 нчы августында загран паспортны мин алган идем. Бу инде минем мәктәпне бетергән ел, мәктәпне бетердем, август килеп җитте, Загранны алдым һәм инде беренче курска кердем, загран паспорт белән. Һәм анда беренче тамга кайсы илнеке? Беренче тамга бер ел үтте дә шул 2013 елдан һәм Индия киттем мин 2015 елның гыйнварында сессияне алдан биреп, бөтен нәрсәне декабрьдә ябып һәм инде минем гыйнвар Тулысынча буш һәм февральнең яртысы, тулысынча февраль дип әйтеп була, шул ике айда Индиягә киттем сәяхәткә, волонтер программасы буенча. Ә ни өчен нәкъ менә Һиндстанга? Молодежь, җәмгыять юнәлешендә шөгыльләнә башладым, төрле-төрле проектларда катнаша башладым да. Бер проект, икенче проект, Сәләт, Лига студентов, тагын бер ниндидер проектлар һәм инде 2014 нче елның ахырында миңа Индиягә барасы килмиме дип шундый запрос килде. Волонтер программасы бар, анда төрле-төрле илләр, Индиядә гына түгел, Индонезия, Индия, Бразилия, төрле-төрле илләр, нинди европейский илләр дә бар, һәм инде шул илләргә барасы килми микән дип сорадылар миннән. Мин әйтәм, мин төрле-төрле проектларда катнашам, бәлки, чыннан да икенче илләрдә булганым юк, чыннан да чыгып китергәдер икенче илгә. Шулай булып чыкты да, сессияне алдан ябып, декабрьдә бөтен нәрсәне ябып инде, мин гыйнварьдә чыгып киттем. Индира, ничек дип әйтим, э, беренче илнең неоднозначный выборы булып чыкты бу. Рәсәйдә генә булган бар, һәм инде беренче күрүем, Мәскәүдән э, Делига очып, самолет ничә ул 5-6 сәгать микән соң, чит илнең беренче күрүе минем, шул аэропорттан чыгып, душный, җылы воздух, гыйнварда булса да, икенче төрле кешеләр, һәм инде менә шундый беренче ассоциацияләрем. чит илләр белән. Ләкин шул менә ике айда без дуслаштык. Икенче анда егетләр, кызлар килгәннәр иде. Бразилиядән, Египтан, Кытайдан, икенче төрле төрле илләрдән. Һәм инде без алар белән э, бик дуслаштык. Төрле сәяхәтләргә э, чыгып киткәнебез бар. 7-8 э, шәһәрдә булганыбыз бар шул Индиядә. Бу илдә мин инглиз телен шомарттым, өйрәндем, чөнки мин алар белән сөйләшә башладым. Рәсәйдә мин алар дип сөйләшмәгән идем инглиз телендә. Монда әшәке булды. Начар булды, нәрсәдер миңа ошамады дип әйтүем түгел. Чөнки күп кеше шулай итеп күрә инде бу бу илне.
Һиндстанның кулы җиңел булган алайса, бит аннан соң әле тагын 20 илдә булдым дидең, әйме? Әйе, э, сиңа бу илнең тәрҗемәсе өчен рәхмәт. Мин үзем дә оныткан идем Һиндстан, Һиндстан дип э, атарга. Кулы җиңел булды һәм инде аннан соң мин университетта булган егетләр, кызлар миңа э, обмен программа турында сөйләгәннәр, work and travel программасы турында сөйләделәр. Һәм инде мин Рәсәйгә кайткач, үземнең университетка обмен отделына барып, шул программалар турында сорый башладым. Шулай сорап-сорап, Польша килеп чыкты. Шунда барып була дип әйттеләр миңа. Минем инглиз теле бик шома, бик яхшы түгел иде. Һәм шуңа күрә менә Польша гына барып була дип. Анда бөтен нәрсә бушка, ләкин стипендия бирмиләр сиңа. Аннан соң Work and Travel дигәнем, шул программа белән шөгыльләнә башладым да, Польшадан соң чыгып киттем Америка Кушма Штатларына. Аннан кайткач, Япония булды, анда уже минем стипендия булды. 700 доллар стипендия түләп бардылар миңа ай саен. Шул акчага мин общежитиене снимать та алдым һәм инде ашарга нигә җитте. Менә торырга җитте бер айга. Әллә кайчак битмәсәң, ашарга, йокларга җитә иде. Бакалавриатны бетердем дә. Магистратурада укыганда Кытай булды, аннан соң шулай университетта аша Мәскәү һәм Петербург егетләре белән Тайваньга биш көнлек конференцияга киткәнлек. Бөтен нәрсә түләнелде безнең өчен. Менә шундый төрле илләр булды инде минем гомеремдә. Ә Япониядә Токио, шулаймы? Токиодан бер сәгать Сукубу дигән шәһәр. Ну, 700 доллар Мәскәүдә бер ай торуга да җитми ул, димәкче идем. Ярый, Токионы үзе булмагач. Ул бик күп дип әйтеп булмый акчаны Япония өчен. Ләкин шул э, яшәргә, ашарга, хәтерем буенча, җитә иде. Ну, студентка күп кирәкми.
Әй шул. Синең үзеңнең шәхси рейтинг нинди? Кайсы илдә менә туристлар өчен, бу килгән студентлар өчен иң дустанә, иң френдли илләр кайсылар? Кайсында менә куркып-куркып кына беренче тапкыр сәяхәткә чыккан кешегә шундый йомшак, җылы, дустанә атмосфера булачак? Мин һәрчак Япония белән Америка дип җавап бирәм, чөнки бу ике ил тулысынча ике поляр төрле-төрле шамаган илләр. Э, Япониягә калса, ул инде бик тыныч, син бер кешеләр тими торган ил, син үзеңне яхшы хис итәсең, юл буенча барасың, сиңа бер кеше дә килеп, берәсә дә сорамыйча, шундый ил миңа калса. Америка Кушма Штатларында киресенчә, сиңа һәр кеше урамда барганда Һәй, сәлам дип, ничек хәлләрең дип сорарга мөмкин. Бейсболкаң нинди матур дип әйтергә мөмкин. Әйе, мәсәлән, футболкаң, бейсболкаң матур, яхшы көннәр сиңа дип әйтеп китергә. Кай вакыт бу искренне, кай вакыт бу не совсем искренне дип әйтеп була. Менә мәсәлән, э, кечкенәрәк шәһәргә калса, анда ниндидер бабайлар, әбиләр йөри, алар шулай ук мин барганда, мәсәлән, эшкә бара идем, алар яхшы көннәр дип әйтеп китә. Алар чыннан да искренне миңа калса, үзен-үзен алдамыйча, мине алдамыйча, яхшы көннәр дип, аларның бөт нәрсә дә яхшы, аларның пенсиясе зур, сәяхәт итәләр, алар бөт нәрсә дә яхшы өйдә торалар, алар өчен кояш нурларын сибә, бөт нәрсә алар өчен яхшы. Кояш э, алар өчен генә чыга.
Алар өчен генә чыга, әйе, шуңа күрә алар бу энергия белән, бу күңелдә булган яхшы кайфләр белән синең белән дә бүлешергә телиләр.
Бүлешергә телиләр. Бу чыннан да искренне. Мәсәлән, Нью-Йоркта торганда, кешеләр инде ради приличия гына ниндидер сүзләрне әйтәләр. Кайвакыт. Ну, чөнки анда темп бик тиз. Алар ашыгалар. Ашыгалар, төрле кешеләр бар, төрле кешеләрнең төрле проблемалары, акча җитми һаман да. Син дусларыңа язсаң, әйдәгез күрешик дип, алар бөтенесе эштә, вакытын таба алмый. Менә шундый ритм. Шуңа күрә менә бу кечкенә шәһәрләр, зур шәһәрләрдә шундый ну бездә дә шундый хәлдер инде ул ә мәсәлән мәскәүдән килгәч миңа истамбулда бик кыен булды ияләшергә аларның менә бу кулай килсен игенләр тагын әллә нәрсәләрне өйрәнергә ә югыйсә монда кулай килсен ул милли код ягъни менә бу кулай килсеннән алар аңлыйлар бу безнең кеше ә кибеткә керәсең син сәлам бирәсең урынга кулай килсен дисең эшең җиңел булсын дигән кебек ничек дип әйтәсең син кулай дисең ну бездә дә бар андый сүз кулай килсен кулай дигән сүз бар җиңел дигән сүз бар татар телендә уңайлы җиңел э, җайлы эшләнә торган әйбер ягъни эшең җай килсен эшең җиңел эшләнсен дигән кебегрәк ну алла ярдәм бирсен дигән кебек инде үзем әлбәттә башта бөтенләй каршы идем эшләп торган кешегә килеп кулай килсен дип бәйләнергә яңадан соң инде әйтә башладым чөнки бу чынлап та бу аралашу каналларын тизрәк ачып җибәрә сиңа күбрәк игътибар, сиңа ә, ягымлырак мөнәсәбәт, чөнки Төркиядә, ну, күпләр беләдер инде, ябанчыларга нинди мөнәсәбәт һәм төрекләргә нинди мөнәсәбәт урындагы халыкка. Ябанчыларны монда әлбәттә, э, ябанчылар инде килгән кешеләр, аларга акчаларын туздырырга ярдәм итәргә тырышалар. Ә менә шундый милли кодлар, маркерларны күрсәләр, ишетсәләр, алар инде сиңа үз итебрәк карыйлар. Һәм әлбәттә инде киләсе сорау аларның булачак, нәрәлесенез? Ягъни сез кайдан? Минем инде шундый тәкъдим бар э, монда яшәгән безнең татарларга, башка россиялеләргә. Әйдәгез без үзебез сорый башлыйбыз төрекләрдән нәрәлесенез дип. Ягъни аларның системасын сындырабыз, алар без безгә гел бәйләнә нәрәлесенез, сез кайдан дип. Әйдә без алардан сорыйк. Ул барыбер яки ул төрекмәннән килгән кеше булып чыгачак, яки Азәрбайҗаннан, яки башка нидән, ягъни Истанбулдан булган төрекләр алар үзләре дә бик сирәк. Шуңа күрә менә бу хәл белешү, яхшы көннәр теләү, үзең алган кояш нуры белән бүлешү, ул шәһәр зурлыгыннан тормыйдыр, ул бары бер нидән торадыр. Халыкның мәдәниятеннән, аларның традицияләреннән. Чөнки төрекләр алар шулай, әйе, син әйтмешли, кояш нурын җыеп йөриләр дә, аннары шул кояш нурын башкалар белән бүлешеп йөриләр, теге батарейка кебек. Нәрсә дип э, җавап бирәсең, каян син дип сораганда? О, анда шундый не башлана. Квест, мин әйтәм, мин Татарстаннан, Казаннан димен. О, Казан, Казахстан. Казахстан değil deyip мен tutunam Татарстан. Кстати, türkler Татарстан деймler, Татаристан деймler. Һәм әлбәттә инде монда кереп китә Идел төркиләре, Казан төркиләре, яшьрәкләр булса. Татарстаннан бергә тиеш бит.
Зыялылар белә анда фән белән шөгыльләнүчеләр, мәдәният хезмәткәрләре, укытучылар, алар белә. Бер таныш төрекнең Airbnb аша килгән кунагы Башкортстаннан инде, Уфадан. Һәм әле ул Төрек миңа әйтә, ул ди, Башкортстаннан ди, ул ди, Уфа татары ди. Ягъни кеше инде аңлый, Уфада яшәсә дә, Башкортстанда булса да, ул татар кешесе, ул татар милләт икәнен аның исендә калдырган. Шунысы кызык инде. Кешештергә туры килә, Төрекмәнстаннан түгелме дип. Чөнки монда төрекмәннәр бик күп. Әйтергә була инде, Рубин Казан дип. Алар Рубин сүзеннән инде, о, Рубин, без беләбез дип инде дәвам итәләр сөйләшүне. Менә шундый хәлләр Татарстан белән. Ну, мин күп төрекләрне очратканым бар. Польшада да бер төрк белән бер бүлмәдә торган идек. Икенче җирдә дә төрекләрне очраткан бар. Бөтенесенә дә мин татар дип әйткән идем һәм бөтенесе дә татарның кем икәнен белделәр алар. Татар? Ә, татар, беләм, дип әйткәннәр иде алар. Татарстан, татар, берәр тугызу-уны миңа әйе, беләм дип әйткәннәр иде. Төркләр белә дип әйтүем, мәсәлән, берәр Полякка әйтсәң, мин Татарстаннан дип, юк, белмим дип әйтә ул. Ә менә төрекләр белә Татарстан турында, татарлар турында. Һәм Төркиядә тагын бер момент бар, монда Казан татар икәнеңне дә әйтергә кирәк, чөнки алар Кырым татарларын да белә. Монда Кырым татар авыллары бик күп, Себер татар авыллары бар һәм Казан татарлары авыллары бар. Төркиядә берничә урында Казан татарларының мәдәни үзәге дигән үзәкләр табырга була, музей, шундый офис кебек урыннар, һәм алар менә Казан татарлары дип, ачыклап әйтә. Казан татар икәнеңне монда килгәч син әле ныграк аңлыйсың. Чөнки аларга татарлар әле ул Кырым дигән аңлатырга мөмкин. Аннары тагын бер кызык, плюс та кебек төрекләрдә дә бу Казан сүзе ул җиңү дигәнне аңлата. Мобиль операторның кушымтасында күрәсең, мәсәлән, 10 гигабайт Казан, 125 лира Казан, от дигәнне аңлата инде. 10 гигабайт от. От, типа, выиграй, да?
Әйе, әйе, шундый мәгънәдә.
Һәм бәйгеләрдә, ярышларда җиңәргә дигәнне аңлата. Һәм Казан дигәчтен алар иң беренче чиратта менә бу җиңүне күз алдына китерә. Ә, Шуңа күрә Казан, Татарстан дип... Ну, мәгънәсе, мәгънәсе яхшы икән төрек телендә. Әйе, әйе, бик яхшы. Бу миңа бик ошый, дөресен әйткәндә. Әйдә, Төркиядән читкә китик, мин аның турында бик озак сөйли алам. Менә әйдә, синең белән уйлап карыйк, синең үзеңнең нинди фикерең бар, бәлки, минекеннән аерыладыр. Сәяхәтләр ул нәрсәгә кирәк кешегә? Акча туздырудан башка тагын нинди плюслары бар аның? Мин аның турында да шулай уйлаган менә соңгы елларда особенно, чөнки беркайда бик анга кәлә еш сәяхәт иткән юк һәм шуңа күрә үземне ничектер икенче төрле хис итәм. Бер үк картина күз алдында, ниндидер яңа эмоцияләр бәлки азрактыр. Һәм инде бу бик миңа ошап бетми менә соңгы атналарда, соңгы көннәрдә, бәлки кайдыр икенче шәһәргә генә Китергә микән, мәсәлән, Төркиягә чыгып китергә микән дип уйларым бар. Уйларым күбәя. Беренче айга, бер елга дип түгел инде, хотя бы бер атнага, мәсәлән, ике атнага шундый кечкенә генә сәяхәткә бару, бару бик кешене, кешегә яңа эмоцияләр биреп, яңа кәефләр, яңа картинкалар синең күзең алдында булса, ул сиңа ниндидер илһам да бирәчәк. Мин шулай дип хис итәм үз-үземне. Ниндидер яңа уйлар, бәлки, килеп чыга, теге чишелмәгән сораулар, икенче углдан аларга карыйсың да, әй, бу бик җиңел генә сорау бит, дип, бәлки чишелә дә ул синең. Яңа кешеләр белән сөйләшәсең, икенче төрле мнениене тыңлыйсың. Шуңа мин сәяхәт иттем дә, төрле кешеләрне күреп, төрле мәдәниятләрне күреп, кешеләр ничек яши, нишли икенче илләрдә, нәрсә турында уйлый, нинди сораулар аларны борчый, дип, тулысынча нәрсә килеп чыга инде сәяхәт иткәндә. Үзең дә бәлки җавап бирерсең үзеңнең сорауга.
Картина киңәя.
Мәсәлән, Россиядә яшәгәндә син уйлыйсың, о, моннан да зур ил юк, бик зур, ә бик киң. Ә Мәскәүдә яшәгәндә уйлыйсың, бу бик зур шәһәр һәм Мәскәүдән килгәннән соң, мәсәлән, башка шәһәрләрдә хәтта Төркиядә дә, Истанбулда һәрвакыт Мәскәү белән чагыштырасың. Бик ерак барасы юк, бу бит Мәскәү түгел дип уйлыйсың. Югыйсә, Истанбулның бер районыннан икенче районына барыр өчен ике сәгатьтән артык вакыт китә, һәм син шаккатып утырасың, бигрәк озак, бу бит Мәскәүдән дә озаграк дип. Соңыннан инде математика килеп кушыла. Син аңлыйсың, Истанбулда халык Мәскәүгә караганда да күбрәк, ягъни тегендә 16 миллион, монда 20 миллион. Һәм менә моны кабул итү бик озак бара. Ягъни син үзеңне менә зур шәһәр кешесе дип Мәскәү белән чагыштырыр өчен генә киләсең. Ой, болар монда ничек яшиләр микән дигән кебек өстән генә карар өчен, чагыштырыр өчен генә. Ә яңадан аңлыйсың, башкача да яшәп була икән бит. башкача да хәл итеп була икән мәсьәләләрне. Менә беренче тапкыр килүчеләрнең, яңа гына Истанбул белән танышучыларның зарларын ишетергә була. Монда фәлән әйбер юк, монда тегесе эшләми, монда бусы эшләми, монда бу инновацияләр җитми. О, менә хәзер Россиядән киләләр теге айтишниклар, монда дөньяны үзгәртәләр, күтәрәләр, яхшырталар. Ә соңыннан карый башлыйсың, ә монда безгә караганда да яхшырак хәл ителгән кайбер мәсьәләләр. Безгә алардан үрнәк алырга кирәк. Безгә менә болардан карап, үзебезгә нәрсәдер күчерергә кирәк. Без бөтен яктан да супер-пупер түгел икән, менә бу IT ягыннан, инновацияләр ягыннан, навигация ягыннан. Бездән дә яхшырак эшләүчеләр бар икән, бездән дә яхшырак оештыручылар бар икән. Мәсәлән, Россиядә менә чүпне аерым җыю, уйлали, башланды гына. башланды. Моның белән менә бу хипстерлар бик каты кызыгып китте. Экологик активистлар, яшьләр өчен бу бик актуаль тема була башлады. Хәзер алар, мәсәлән, килделәр дә Истанбулга һәм утыралар. Ой, монда чүпне аерым җыю дигән әйбер юк икән. Монда урамда менә бу чүп җыючылар гына бар икән. Теге зур капчыкларны тәгәрмәчләр белән өстерәп йөрүчеләр. Менә шул аларның бөтен аерым чүп җыю дигән әйбер. Ә урамга чыгасың, анда бар менә иске киемнәрне тапшыра торган просто будкалар. Ачасың да төшереп җибәрәсең. Анда бар пыяланы җыярга аерым нокталар. Анда бик күп менә бу чүпне аерым җыя торган савытлар, тартмалар. Алар Россиядәге кебек ялтырап әллә кайдан күренеп тормый, чөнки алар инде яңа әйбер түгел. Россиядә ул яңа кергән, бай холдингларның офислары янында гына урнашкан. Әллә инде кызык заманча фишка булып тора. Әрт Төркиядә заманча фишка түгел. Бу инде шул хәтле нигә интерьерга кереп беткән әйбер. Аны син икенче тапкыр яныннан үтмичә күрмисең. Һәм икенче тапкыр үткәндә инде карыйсың, о, менә монда бит кагаз ташларга була икән, монда пластик ташларга була икән дип. Менә шул яктан чит илләр сине бик тиз айныта. Ягъни син үзеңне миңа чикләвекле латте дип э, йөргән мәскәү хипстеры Истанбулга килгәчтен, монда шундый әйберләр юк дип йөри башлый да, әйбәт кофейнялар юк, тегесе юк, бусы юк. Ә соңыннан барысы да бар икән ачыклана. Ягъни алар тормышка шу хәтле кереп киткән, алар аерылып тормый. Һәм син үзеңне менә бу латтең белән бер кемне дә шаккаттыра алмыйсың. Менә шундый моментлар бар. Ягъни синең э, тормыш картинаңны бөтенләй икенчегә борып җибәрә торган. Мин уйлыйм, сәяхәтләр э, кайбер вакытларда психологларны алыштыралар чөнки син бик күп кешеләрне күрәсең менә син әйтмешли аларның фикерләвен аңлыйсың аларның дөньяга башкача карашын һәм синең тормыш картинаң ул зурая э, пазл тула башлый менә син әйткәнеңчә ниндидер яңа идеялар бирә ала сиңа менә мәсәлән икенче илләрдә нәрсәдер бар син о менә бу бик миңа ошый дигән уйларың була ала да моны үзеңнең илеңә татарстанга рәсәйгә алып китә аласың да мәсәлән ниндидер мәсәлән магазинме нәрсәдер икенче төрле нәрсәләргә ача аласыңмы эшли аласыңмы? Шундый сүз бар рус телендә заземляться. Ничектер кайвакыт проблемалар ниндидер килеп чыга ала, бер уйда тота алмыйсың үзеңне һәм менә бу сәяхәтләр сине ничектер җиргә төшерә, без менә мондый, болар, бу кешеләр шулай ук тора, аларның шулай, шундый ук проблемалары бар, шундый сораулары, монда болай, монда болай дигән уйлар килеп чыга да, җиргә якынрак буласың дип чыга ала. Үзеңне планетаның бер кисәге итеп хис итә башлыйсың. Ягъни син үзеңнең проблемаларың белән бер үзең түгел, моны чишергә була дип. Менә син әле әйттең, чит илдән яңа идеяләр белән кайтырга була дидең. Ул идеяләр теге Хрущевның кукурузасы сымак булмасын да инде ничектер. Актуальрәк булсын иде. Әйе, кешедән тора инде, нинди кеше, нинди идеяләрне күрә, нәрсә ошый. Әйттем бит. Татарларны кызыксындырган актуаль темаларга аралашу ноктасы. Җиңелчә, дусларча, татарча. Син менә силәргә теләгән идең, башта ук теләк белдергән идең студентларга ниндидер файдалы проектлар, файдалы программалар турында сөйлисем килә. Безнең подкасттан файда булсын дип. Мин татарча, в принципе, сез ишеткәнемчә бик яхшы сөйләшмим. Һәм инде э, Рима әйткәнчә, мин үзем, мин әйдәгез катнашыйм дип Рима үзем язган идем. Бу инде минем шундый Омтылышым, татар телен шомартырга һәм инде күбрәк татарча сөйләшергә дигән омтылышым инде бу минем. Һәм шуңа күрә подкастны яздырабыз да без.
Подкастның бер оештыручысы Скайтат. Скайтат ул сөйләм клубы. Менә безнең бүген беренче тапкыр сөйләм практикасы өчен оештырылган подкаст дияргә була.
Бәлки шулайдыр әйе. Бәлки сез бу подкастны тыңлыйсыздыр, сез һәм сез студент. Ә, сезнең өчен мин ә, рекомендовать итәр идем каядыр сәяхәткә китергә, бәлки обмен буенча каядыр укырга, ә, чөнки минем бу өч тапкыр булган опыт миңа калса бик тә уңайлы, сезгә бик тә ә, булышачак алга таба. Чөнки сез инглиз телен шомарта аласыз, төрле-төрле кешеләр белән связьга керә аласыз, яме очраша, сөйләшә, контактта кала аласыз һәм инде чит илнең университетында уку Үзенә калса бер опыт шундый. Мин чит илгә барып укыган һәм инде бу миңа бик тә ошамады дигән кешеләрне белгәнем юк. Сез студент булганда, менә шул дүрт ел арасында бакалавриатта, бәлки магистурда ике елда каядыр барырга тырышыгыз дигән наставлением. Чөнки менә хәзер бу юнәлеш Рәсәй студентлары өчен бик тә кыенлыклы юнәлеш дип әйтеп буладыр инде. Ләкин ниндидер төрле төрле программалар бар. Обменмы ул? Мәсәлән, Work and Travel бүгенге көндә шулай ук эшли. Америкага китәсезме сез? Үзегез табасызмы ниндидер программаны? Магистура программаласлары отдельно бар. Сез бакалавриатны бетереп, чит илгә магистурага китә аласыз. Төркияме ул, Европа илләреме, Азия илләреме, Америкамы? Төрле-төрле стипендияләр, грантлар бар. Һәм инде шул программаларны карый аласыз дип әйтүем. Конкрет программалар нинди выделять итеп була монда? Мәсәлән, безнең компания бар иде, Global Vision дигән. Без Work and Travel белән шөгыльләнә идек. бүгенге көндә шөгыльләнмибез инде. Һәм шул ук вакытта Кытай университетларына стипендия, грантлар буенча студентларга булыша идек университетка керергә. Бу государственная стипендия, 500-600 э, доллар сезгә юаньдә бирәләр һәм инде бушлай Кытай университетында уку. Кытай телендәме, инглиз телендәме, зур яхшы, матур Кытай университетларында укып була. Менә шулай итеп безнең күп студентлар китте. Мәсәлән, менә шундый программа бар. Бүген көндә шулай ук ул существует, шулай ук податься итеп була. Европа университетлары күп грантлар тәкъдим итә. Бу турында интернетта информация бар. Шул теманы нәрсәгә күтәрәм, чөнки соңгы вакытта нәрсә беләндер шөгыльләнергә дип торам. Бәлки, шул чит илгә поступать итәргә булышырга микән дип, шундый компания ачырга микән дип торам. Бик тә ул җиңел түгел, катлаулы нәрсә, төрле программаларны белергә кирәк, төрле җентеләкле кечкенә моментларны белергә кирәк, төрле-төрле илләр белән, төрле-төрле университетлар белән. Менә шундый уйлар бар миндә дә. Ничек булып чыгар алга таба, күрербез ансын. Волонтерлык буенча төрле юнәлешләр бар, әйме, тәкъдимнәр? Волонтерлык та бар, әйе. Мин беренче тапкыр үземдә волонтерлык программасы буенча киткән идем Индия. Ләкин минуслары нинди андый программаларның? Күбесе сезгә беренчедән акча түләмиләр, икенчедән сез түлисез акчаны барганда ук. Менә минем ничек булды, мин унбиш меңне биреп куйдым ISIC дигән компаниягә. Аннары соң инде үзем үзем акчама алдым билетларны. Һәм инде ахиндесында безгә нәрсә генә бирделәр, без бушлай тордык һәм безгә иртәнге аш бирделәр. Ниндер чәй, ниндер берничә ипи. Менә шул гына безнең бушлай бирелгән опцияләребез булды. Бик күп түгел. Һәм инде акча түләмәделәр безгә. Шундый минуслары бар дип әйтү мөе. Ә менә укыганда сезгә, инде сез беренчедән укыйсыз, ниндер яңа информация үзегез үзегез өчен аласыз. Икенчедән, бушлай укыйсыз, грант-стипендия аша китсәгез. Һәм инде өченчедән сезгә хәтта стипендия дә бирә алалар. Сез 500 ме, 300 ме, 1000 ме, тагын да күбрәк була, стипендия ала аласыз. Аннары стажерлык буенча төрле программалар бар. Һәм хәтта укуын бетермәгән кешеләрне үзләренең проектларына алучы галимнәр бар. Ягъни аларның нидер тикшерү проекты һәм алар бакалаврларны яки магистратурада укучыларны үзләренә проектка чакыралар. Ягъни эзләгән кешегә табыла. Укуны бетергән кешеләрне кем ала? Синең ниндидер үрнәкләр, примерлар бармы? Мин Телеграмда бик күп каналларда утырам. Менә бу стажерлык, волонтерлык. Мин дә, мин дә укыйм аларны, ләкин менә мин белгән кешеләр юк. Каядыр киткән кешеләр хәтеремдә бер кеше дә юк кебек. Программалар, может, бардыр алар, киткән кешеләр юк ахрысы. Юк, алар бар, аларга кемнәрдер бара. Хәтта ниндидер мөселман, ислам, тарих буенча зур эзләнү проектларына да магистрларны яки аспирантларны чакырган галимнәрне колак читен булса да ишеткәнем бар. Миңа да җибәрәсең әле алайса, мин үзем дә китерәм берәр программа буенча.
Ярый, миңа да ниндидер консультатив үзәк ачырга кирәк булыр. Ә, менә син сәяхәтләр дидең, син алар турында берәр җирдә язгансыңдыр бит инде, Инстаграмдамы, хәзер Телеграмда.
Менә Хәндәсында булганда мин ВКонтактеда группаны абарайдым.
Көн саен яза дидем. Менә мин анда беренче көн без монда бардык, моны мондый нәрсә эшләдек. Икенче көн нишләдем, өченче көн, 47 нче, 48 нче көнгә кадәр, Рәсәйгә кайтканчыга кадәр көн саен язып бардым. Аннан соң Польшада булганда, икенче илләрдә булганда инде Инстаграмга еш түгел, Ютубка нәрсә дә төшереп, күбесенчә инстаграмга, сториста, постларда язып алып бардым кечкенә блог, сәхилә турында үземнең турында блог. Менә берничә ел алдан, может быть, ул вакытта минем анда подписчиклар бәлки бер унбиш меңләп булгандыр, хәзер инде бераз күбрәк. Миңа шулхәтле кызык синең теге фикерләвеңне күзәтү, син, мәсәлән, анда не часто дип әйтергә телисең, татарчасын эзлисең һәм шунда әйтәсең, еш түгел дип әйтеп китәсең. Юк, мин моны шундый итеп сокланып карап утырам. кешенең баш мие ничек тиз эшли тегендә моннан тартып алып ә татарча сөйләшмим шуңа күрә минем татарча сөйләшүем бу миңа калса ничектер бер үк вакытта миңа ошый да бер үк вакытта минем чит илдә сөйләшкәнем кебек э, хис итәм үземне чөнки сөйләшкәнем юк менә казанда да татарча кем монда сөйләшә мин уйлап утыра идем бер кичне әйтәм кая барырга миңа Татарча сөйләшергә. Авыл турында түгел, авылда кешеләр сөйләшә, аларны рәнҗетмичә, ә әйткәндә, бәлки сәяхәтләр мәсәлән турында, яки сәясәт турында, яки нанда тарих турында кемнән сөйләшергә миңа? Андый кешеләрне каян табырга дигән соравым чыкты башымда. Берничә блогерлар тоже бар инде ул Казанда, берничә генә, алар меңләп түгел. Менә кая барырга, кая сөйләшергә, андый кешеләрне кая табырга, ниндидер сөйләшү клубын кая табырга, менә мин үзем дә белеп бетермим. Бу инде бәлки генә сова реклама, безнең Скайта сөйләм клубы бар, әмма ул онлайн. Без Zoom-да сөйләшәбез. Җыелабыз, сөйләшәбез. Казанда, белүемчә, җәй көн эшләде, атнага бер тапкыр сөйләм клубы. Алар менә бик кызык темаларга сөйләшәләр иде. Кабан күле буенда Speaking Club. Хәзерге вакытта, аңлавымча, егетләр-кызлар китап йортына җыелып, китап клубы ясыйлар. яғни ниндидер китаплар турында сөйләшеп фикер алышып отыралар безнең скайттатта да бар ул тема без мәсәлән сөйләштек ринат мөхәммәдиевның бер повесте турында мөхаҗирләр болганчык еллар турында фикер алыштык ягъни без үзебез укыйбыз да ниндидер сораулар бирәбез дә бер беребезгә чат аркылы аманда фикер алышасың әйе аннары зумда җыелышабыз да фикер алышабыз бу минем үзем өчен дә файдалы чөнки минем инде татар әдәбиятын күптән укыган юк мин аны инде мин мәктәптә укып бетергәчтен Шул моментта татар әдәбияты да бетте дип уйлаган идем. Юк, язалар икән. Ниндидер хәрәкәт бар икән, бездә татар әдәбияты бар икән. Менә блогерлар юк, әдәбият бар, язучылар бар. Казанда менә берничә блогер бар, ну, мин белгән. Тулысынча татар телендә алып бара торган үзенең инстаграмларын, сториста татарча сөйләшә торган блогерлар бар. Ләкин алар бик күп түгел. Шундый урын, китап клубы дигән нәрсә турында әйттең. Минем өчен кызык булыр иде бу.

Ачык университетның аның офлайн мероприятиеләре дә була. Ниндидер лекцияләре, ачык дәресләре, воркшоплары. Минем өчен актуаль тоела. Һәм мин аны менә, мәсәлән, Мәскәүдә, Истанбулда шундый әйберләр җитми дияр идем. Чөнки Казаннан читкә киткәч инде, әлбәттә, бик күп игътибар, бик күп көч, энергия китә оештыруга һәм эчтәлеккә бик аз вакыт кала, бик аз энергия кала. Азат, үзең оештырма. Ә сәяхәтчеләр клубы тирәхәтләрен кеше йөрер иде. Мәсәлән, сәяхәт турында нидер лайфхаклар. Менә мин тыңлар идем. Мәсәлән, тыңлар идем, ничек итеп чемоданга әйберне күбрәк сыйдырырга. Минем өчен иң кирәкле... Бу инде, бу инде так кечкенә соло. Ну, бер җыелышта шуны сөйләштегез. Икенчесендә сөйләшәсез, ничек итеп, мәсәлән, билетларны очсызрак алырга. Бар бит шундый фишка, теге сишәмбе көнне кич алсаң, Алар шызрак була дигән ачкычлар. Назимиян дә күбрәк беләсең, күрәсеңме? Мәсәлән, анда үзең белән шампунь күтәреп йөрмә дигән әйберне кызларга менә әйтеп куярга кирәк. Хәтта мин үзем белсәм дә, мин әллә ничә тапкыр аэропортта шампуньнарны ташлап китәргә туры килде. Менә бер егет кичә сөйләде, мин ди Истанбулда 100 лирага ди саз сатып алдым ди. Чөнки сатучының ди әбисеме, бабасымы ди Татарстаннан Ютазы районыннан ди. Таксим районындагы Кибет, музыкаль инструментлар саталар, саз, милли инструмент, һәм сиңа шул сазны 100 лирага саталар, һәм аңа шул сазны аэропортта калдырып китәргә туры килгән. Менә шундый ситуацияләр булмасын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Миңа калса, бу бик кызык булыр иде. Без хәтта, менә миссия ни өчен моны кирәк димен, без Мәскәүдә уздырган татар форумына якут егетен бу сәяхәт фишкалары турында сөйләргә чакырган идек. Ничек кыргыйларча сәяхәт итәргә, тур путевка буенча түгел, үзең. Ничек итеп, мәсәлән, шул ук Америка сине өйткән, яки Европадагы башка илләргә? Ничек үзеңнең тормышыңны җиңеләйтергә? Акчаны да әзрәк туздырырга, кешеләр белән дә күбрәк танышырга, менә шундый фишкаларны. Бу бик кызык булыр иде. Ә синең менә бу Инстаграмдагы язмаларың мин бит таки карап чыктым. Ник татарча түгел, Азат? Ник татарча түгел?
Ага. Соңгы арада бер татар шигырен чыгарган идем мин. Күрдем, күрдем, шигырьне күрдем, әйе. Менә шул шигырь бар. Бер йөзләп посттан шул бер татар шигыре бар. Причем супер шигырь.
Дәвам итсәң дә була. Миңа мәсәлән бик ошады. Мин үзем элек шигырь жанрына бик өстен карый идем. Ну, бөтенесе дә яза дип. Актанышта тусаң, син априори, тумыштан, менә бишектән төшү белән, бишектән төшкәнче әле җырлый беләсең, бии беләсең. Инде җырлый да, бии дә белмисең икән, инде тегесенә дә бусына да сәләтең юк икән ну ярар ну шигырь сөйли беләсең шигырь яза беләсең әмма соңгы вакытта аңладым татар бик э, шатлыклы булса да бик бәхетле булса да бик хәсрәтле булса да ул шигырь яза ул бөтен ниен шул шигырь аркылы чыгара бу безнең шундый милли психолог шигърият үзеңнең эчеңдәге хисләреңне хисләреңне генә түгел бөтен травмаларны шигырьгә чыгару шигырь аркылы җиткерү җырга салып җырлаганчы җыр ул хәтле тиз барып җитмидер но шигырь кешенең күңеленә ничектер тизрәк барып җитә Ютуб белән синең дуслык нинди? Соңгы арада бернәрсә дә төшергән юк. Унлап микән, берничә видео төшергән бар, ә, ләкин менә профессиональ рәвештә ничектер көн, көннән көнгә төшергәнем бернәрсә дә юк. Вакытлыча гына Япониядә, вакытлыча Америкадан видеоларны куйганым бар, ләкин еш түгел. Ә нинди Э, сәяхәтче блогерларны үзең карыйсың карыйсыңмы птушкинны караган идем беләсеңме андый андый блогерны әлбәттә кем белми птушкинны
ну кемдер бәлки белмидер белмеймін менә ул соңгы арадагы хәлләрдән алдан төшә иде хәзер менә соңгы вакытта тоже бернәрсә дә куймый орел и решка миңа бик шабытмый ничектер берничә тапкыр караганым бар ләкин бик не, не очень заходит миңа караган идем берничә ел алдан пора валить руслан усачев птушкин яхшы төшә иде ничектер тулы ил турында төрле төрле якларын күрсәтеп Аның выпусклары ничектер ошый иде миңа. Ничектер чын күңелдән, әйме? Әйе, чын күңелдән, ул бер үзе генә, берәсәгә дә не отвлекаясь, берәсә дә комачауламый аныга, үзе генә берничә көндә төшерә, шуның белән җентекләп теге һәр кадрны, һәр җирне барып үзе төшереп, Әйтеп, сөйләп, аутентичный булып чыга иде аның. Мин аны көтә идем, Идел буена килеп, шундый сәяхәт блогы төшергәнен. Әмма аңа Россиягә керүне яптылар. Хәзер инде рөхсәт булып та килсә, мәсәлән, Идел буена бер 80 елдан аның чыгарга тиеш видеос. Әйттем бит. Татарларны кызыксындырган актуаль темаларга аралашу ноктасы. Җиңелчә, дусларча, татарча. Мин хәтерлим, Инстаграмда маска ясаганың. Әйе, булды хәл 2020 э, елда, әйе. Яндекс сүзлеге белән идеме? Без аны икенче перевернув э, логотип Яндекса без аны шулай итеп эшләп куйган едек яндекс э, булмасын дип булуга тип тулысынча яндекс дигән ә, э, сүз белән шундый сүзлек булып чыкты иә сез яны масканы җибәрәсез дә сезгә бер ике өч секундта татар теленә килеп чыга сүз һәм сез аны рус теленә тәрҗемә итәсез Алмаш Силмеш теге икенче төрле дә маска булды. Ягъни сине татар теленә барыбер ничектер тарта. Хичексез тарта. Ем беренчедән әтәнием татарча сөйләшә дип әйтеп була. Без алар белән әни белән инде күбрәк татар телендә сөйләшәбез. Әти белән кайвакыт русча, кайвакыт татарча. Бытовой өй темаларыннан инде әллә нәрсә түгел. Миңарсын мәктәптә укыганда сыйныф җитәкчесем татар теле укытучысы иде һәм безне төрле-төрле олимпиадаларга татар теле, татар әдәбияты буенча безнең төрле олимпиадаларга әзерләтте безне. 9-10-11 классларда төрле-төрле олимпиадаларны җиңгәнем бар. Ә мәктәптә, районда, Казанда, Татарстанда 10-мы соң урын э, булдым сымыйм татар әдәбияты буенча 10 класста, 11 класста микән. Шундый нәрсәләрдә булды. Татар теленә мине тарта. Менә нәрсәне беләм, нәрсәне нәрсәне эшли беләм. Менә мәсәлән, масканы. Бер шундый идея килеп чыкты. Мен әйтәм, Бу идея точно по-любому вирусный булачак. Шуны нәрсә эшләсәм, ә, моны кешеләр репост итәчәк, һәм инде татар телен саклап калыйк дип, әйдәгез уйнап калыйм дип, үзенә инстаграмга сториска кертәчәк. Мин эшләдем дә, беренчедән үзем үземне төшердем һәм эстафета кебек биш кешегә микән җибәрдем сәләттән. Җибәрдем дә, алар шулай ук төшерделәр дә, идеяләргә ошады, һәм шулай ук эстафетны бирделәр икенче кешеләргә. Пирамида кебек таралды бу нәрсә. Һәм инде статистиканы караган идем, менә мин берничә ай элек микән, өч миллион показ булды бу масканың тулысынча, менә шул ике ел арасында. Ә беренче ике көндә бер ярым миллион просмотр. Татарстан VR видеолар ясаган, ягъни Казан буйлап, Болгар һәм Зөя буйлап 360 градуслы камера белән манзараларын төшергәннәр. Теге Казанга кайтып кергән сыман булды. Минем анда идея бар иде. Рәхмәт сиңа бу сорауың өчен. Мин менә шул Тайваньга барып кайткач, 2019 елда э, без Тайваньда нәрсәне күрдек? Э, безгә шулай ук, ну бу форум иде, экономик форум, азиатский, экономический, тихоокеанский форум. Һәм безгә шунда күрсәттеләр тоже менә шундый VR сәяхәт итә торган проект. Син киләсең, VR күзлекне киясең үз-үзенә. Утырасың да, мәсәлән, Хиндстан буенча яки икенче ил буенча шәһәр буенча сәяхәткә китә аласың син автобуста утырган кебек яки син утырасың урындыкта сулга карайсың уңга карайсың артка карайсың һәм төрле җирдә бөтен 360 градусов син күрә аласың нәрсә бар юл буенча барасың кебек теге мәсәлән син лондонда барасың да карыйсың анда сулга уңга һәм инде сиңа шул вакытта сиңа сөйләр ниндидер экскурсия бирәләр һәм инде син бу Лондонның экскурсия автобусында булган кебек эмоцияләрне тотасың. Шундый идеяны күргән идем анда, мәйтәм, Россиягә кайткач, шундый нәрсәне эшләп була, яки бу э, идеяны тагын да бит ниндидер объектларны саклап калу, грантлар алып була дигән шундый уйлар бар иде. Мин бу идея турында сөйләгәндем, ниндидер конкурста. Шөгыльләнергә кирәк. Шул җан атып торырга кирәк инде бу идея өчен. Мин идеяны сөйләдем дә, үзе-үзе эшләнә дигән нәрсә түгел. Моның белән шөгыльләнергә кирәк, акча алырга кирәк каяндыр. барып төшергә кирәк әле аның. Аны кемгә ошый микән бу идея? Озын сүзнең кыскасы, мине поддержать итмәделәр. Мин сөйләдем дә, кешеләр, ә, яхшы, аннан кем килә синең бу VR нәрсәләрне, бу VR видеоларын карарга диделәр миңа. Аннан VR инде бу бик үзенчәлекле, актуаль, уникаль идея түгел диделәр миңа. Без моның турында шулай ук беләбез. Ярар, идеяң өчен рәхмәт, күрешербез диделәр дә. Мин әйтәм, ярар, дәвам итмәдем бу теманы. Идеягә бизнеска кебек карый идем. Ләкин инде бу идеягә грантны алып, шул грант акчасына эшләргә мөмкиндер? Ни 360 градуслы камера булса, аны кемдә ясый ала? Һәм хәзер менә бу VR күзлеген киеп карау өчен ниндидер бер билгеле урынга гына килү кирәкми? Ул беренче ел элек шулай иде. Мәсәлән, кинотеатрга киләсең, анда менә бу VR күзлегенә тест ясыйлар. Күзлек аша Америка таучыкларында төшеп менеп йөреп, хәтта аңын югалтып егылучылар бар иде. Һәрбер кешенең үзенең өендә, әгәр ул теләсә, ул VR күзлеген алып Куллана ала, ягъни өеннән, кухнясыннан чыкмыйча да, мәсәлән, Казан буйлап шул видео аша сәяхәт итә ала. Менә шул хакта иде сүз. Чөнки татарлар алар дөнья буйлап таралып урнашкан, кемнәрдер 100 ел элек киткән, кемнәрдер хәзер һәм, әлбәттә, аларның Казанны сагыну дигән Хисләре бармы?
генетик тайпылыш бар. Һәм менә аларга бу зур күчтәнәч булыр иде. Моны ничек итеп тәңкәләштереп, акчалаштырып буладыр, әлбәттә, минем баш ул як га бик эшләми. Мәсәлән, без Татарстан да торлы шәһәрләрдә төшергән видеолар турында сөйли алабыз. Бу инде бер проект кебек, безнең тарихны, шәһәрләрне саклап калу кебек яңгырый. Ә инде икенче проект, бизнес кебек эшләсәк без моны, без моны төрле шәһәрләрдә төшерә алабыз. Мәсәлән, теге Татарстанда түгел, Киресенчә, Истанбулда, Лондонда, Нью-Йоркта, Токиода, Бекинда, Шанхай, икенче илләрдә син Казанда калып, 300-ме, 500-ме сум түләп, утырасың да, сайлыйсың илне. Мәсәлән, Токиода булганың юк, Токиога барып кайту анда 100-ме, 200-ме, 300-ме мең сум кирәк сиңа, ә монда син 500 генә сум түләп, Япониянең төрле шәһәрендә сәяхәт итә аласың. Без инде Камал театры спектакльләрен дә шулай карап булса иде дип хыялланып алдык бераз гына. Озын сүзнең кыскасы, Азат әйтмешли, без бүген инде бер сәгатьтән артык сөйләштек. Сәяхәтче, блогер, эшмәкәр, җәмәгатьче, филантроп, фаундер Азат Кашапов белән аралаштык.

Безнең подкастны Spotify-да, YouTube-та һәм Rutube-та, подстер мәйданчыкларында, Apple һәм Google-ның подкаст ресурсларында, Яндекс Музыкада табып тыңларга була.